Wie lang lebt Opnahme lo schon Ben? Eng halb Stonn?
20 Minuten. Ah, endlich. E Genoss.
Ah, wa, mir fänken un. Oh Gott. Ja.
Mir fänken un.
So, wéi eng Streck? Race Race. Jo.

Boah, mam Tag kënns de och spontan Rolls gemaach vun doheem. Neit Land TT. Ja ja, gi scho ginn scho 15 Puppen opgezunn an deen een huet Klammeren ze vill, minus 30. Gudd Luck. Yep.
Ja.
A mir hu minus 100 hu mer ze spéit fausst, Steven, just dass de se mat ze hunn.
Dat Dir wär sinn. Gëtt kee Beweis.
Also Dir sidd jo alleguer méi en an normale Kostüm, ne? Well do war e Samus.
Boah, okay.
Et ka sinn dat ech nach dem Rookie schreiwen dat mer soen mir huelen hellblo als Haaptdëngens well mir zi jo souvill rouder do dobäi. Ech waarden awer mol of wat wat eis reell Géigner herno sinn.

So, du wollt Boah. Feld opmëschen.
Na, dann huet den Numm nach geännert.
Lol, dat heescht, deen ass nach Zweete ginn. Deen ass Ah. gestern, wie, wie krut e se? Eent an zwee?

Ech hat beobacht kann ech.
Merci.
Vun zwee op eelef, dat ass krass.
Jo ass mir och schon an dëser Streck geschitt. Ok net net zwee awer och net gutt. Ech huele mam Stär d'Shortcuts hei.

Bëssen Item gerapes lescht Ronn. Dann hu mir nach bëssen T-Waves gehat duerch gutt Leitung ran.
Jo hun zwee mat enger denger gestrach sou gutt Job. Mir mussen och e bëssen op Bumps oppassen wa keen aneren an der Géigend ass dass mer eis géigseitig nach e bësse bumpen ass mer och opgefall. Wéi wëlls dann dat vermeiden wanns net do bass wous du gewisen bass? Jo dat stëmmt och nees.

Ab View 900 mas en TL Mënsch mat Schwert schwéier. Ech ka keng erschéissen well ech wees ganz genau dee fuert erem eng aner Course wéi ech. Jo ech gouf och grad vun engem vun TL gouf ech och grad an de Sand gedréckt obwuel deen dat mat Sécherheet geschitt ass. Hat ee vun iech eng Planz? Jo.
Jo déi huet mech erwëscht gehat. Jo jo ech hu gesinn.

Déi Wierder hei vu. Voilà, de Metzler wäert erëm kritiséieren. Nee! Och Mann!
Dat gëtt et net! Blooper Bélef, komm Gott! Jo, hat ech lech gesot. Wéso fillt ee sech esou gutt?
Oh, vun engem se éischte Plaz an.

Ech wees et net méi, 7 oder 8 oder sou eppes. Best game ever!
Ech hun den éischten mat enger Red ofgeschoss an deen hat eng Bomm an ech gouf vun dem Réckschlag do nach getraff. Ech wollt schon emmer an engem Länner Match Baby Park wielen.
Wat wolls du wiele Ben? Emmer Baby Park an engem wichtege Länner Match wiele, Service Business oder sou. Ok.
An herno get der Excitebike a wat wees ech geholl fir ze beweisen dat bescht vum beschten ze wielen.
Ok.

Nee, du hat eng Banane!
Ah Gott. Na, kritt dee mech nach an der leschter Sekonn. Ah, ech gëtt et net.
Ah.
No, och Baby Park ass keng Hoffnung, dat mécht mer Suergen. Ma, ech war 5 Ronnen laang Éischten. Jep.
Oh, Freck. An dann zitt ee laanscht am Shortcut an dann hëlt en d'Banann vir. An ech fueren eran an dann hunn ech nach e béist Wuert benotzt an.
Jo. Wéi vill Course ass dat do elo? Déi sechst? Fënnef.
Wees en net. Ech hoffen am ehrlech ze sinn déi 12 déi elo kënnen, mä bon, wäert net de Fall sinn.
Souwäit si mer nach net. Ech mengen ech hat leschte Video nach gesot, d'Spuenier wäre sou e bësse méi schwaach an deem hei Spill. Ech huelen déi Ausso zrëck.
Esou schlecht sinn se net. Ech ka mer virstellen, datt d'Fransousen komplett ewech fueren.
Also dat hei ass nach normale Niveau. Ech meng wa mer 10 Matcher géint déi maachen, dann hu mer och e puer Wins. Sinn mir de Botter op hirer Baguette oder sou, déi schmëlzt. Muss natierlech soen, mir sinn och nach net esou agespillt wéi déi alleguerten. Ech wëll net, dass d'Fransousen an déi alleguerte mam selwechte Kader permanent fueren. An och vill méi oft, héchstwahrscheinlech.

Wiel der Wipfel weg.
Okay.
Ganz einfach an dem Spiel net eng Taktik fir mer Kat wie man dass du sees duels Lackerstrecke fir dech rum no fir bessen ze schaffen. Ich verstinn net einfach net. Hues du gesi wat mir fir Ranz dohanne gezunn hunn? Dräier Greens, Schromschüssel an si fiert zeien och op een Schrom oder wat?
Wann ze wierklech eng hëlls wouss no vir zitz, da wier mat wüste lo déi nächst Kéier wa mer sou wäit hanne sinn net. Nee wéis souwisou net wat lo lass ass, well effektiv sou gutt fuere se net. Wanns dat war wéi bei eis géint Final Emblem, wanns de 4 vir fort bass, dann fält vläicht eng Kéier ee fort, awer ni déi 4 mateneen.

Oh Gott, jo. Hie war e Bumerang. Ech gesinn, datt hie grad um Dësche gaang ass, dee Bumerang. E gouf, e gouf getraff, ganz um Schluss. Jo, jo, ganz um Schluss. Mee ech weess net, vu wat fir engem vun deenen zwee. Hat eng Bumerang nach bei de Poschen do. Ech sinn bei.
Ech hunn se matgehuel. Ech hunn se giess.

Ja.
Ok.
Bësse Sand schnüffele goen, dat deet ëmmer gutt.
Déi ganz Ronn laang virbäi an an der leschter Ronn fale mer alleguerten zréck. Dat kënnt mer bekannt vir. Dat hate mer scho e puer mol. D'Spill mengt et béis mat eis. A mir hunn emol den TLZ dran.
Dann ass den L lo de Problem oder wat? Du muss mer mat Ux ja,
ja. spillen oder wat?
Der Burger. Ja, mir sinn d'Burger. Mhm. Ah,
Wisou sidd der deemols net op déi Idee komm, amplaz Team Lëtzebuerg, Team Burger? Ma wers laachen, GTT ass de Fränk, de Laurent an de Kim ëmmer mat Hamburger, esou TL Ham, TL Burger oder esou, an een TL Cheese oder esou gefuer, ja.
Cool. Se haten sech gelangweilt. War d'Zit wou et net zevill Maarek hat, da kommt op domm Gedanken. Wow, mol eng Kéier keen Teamrap gemaach, obwuel dat hätt bal kënne sinn.

Da bass de mol bësse wäit hannen an da kriss de keng Chance.

Natierlech.
Als ob wees. Oh.
Ah, Mang, sorry, mir schon bei den vier Leute von hinten gesehen, ich sie geschossen, du bist ganz hinten gekommen und sie gedeiert sich mal lüm, so, oh, wait, das ist neue Lux, denkt ich muss treffen.
Hat déi esou de Mikro et gehat vun Ech hat mer déi dräi Deosegal?
Shrooms déi lescht Ronn komplett opgespuert. Ech sinn déi lescht Ronn just mat deenen dräi Shrooms do duerch d'Géigend gefuer.
A lo?
Lo wielt Marius Pist d', déi eng, äh, déi, déi nei, déi nei. Möbiusstreifen. Ja. Dat sinn alles wou just op dat lächt Item ukënnt ze gutt Strecke Diskodrom ass och am Fong okay. Fong mir mussssen eis als Tell oder sou als Aufgab maachen déi Strecken ze üben, déi sos keen anere gär hunn. Cheeselen.
Gutt Clanen hunn déi nawell gär. Drecksclan, mir hunn déi Cheeseland gär. Nee mee sou Genre Sorbeeland oder sou Strecken, dat sinn déi, déi musse mir trainéieren. Oder d'Autobunn.

Oh Gott, zwee Leit schon iwwer 120 Punkten hunn. Oh Gott. 120 Stären.
Ja, an de Gamma an den J. Ass alles deng Schold wann ech keng Punkten hei scoren.
Déi zwee bescht vun hinnen, dat sinn och déi eenzeg déi am Thread stinn datt se an der Ekipp sinn. Just sou. Fir all déi aner ass dat bestëmmt esou en Testziel. Plot Twist, sinn d'Equipment net fäerdeg?
Dat kéint souguer gutt sinn. Ech sinn op zwee, mee esou vill Leit vun hinnen niewent mer bestëmmt net méi laang.

Nee, net Cooper Gold statt Fieber. Ach, oh, ich will nach verwenden, dann müssen wir vor. Ich will nach die Cloud an die Welt kriegen. Die sind just zwei Punkte wie und eins.
Also, Artikel ist nur mein Gaming Revolution geschrieben, das steht fest. Ja, nur auf der Strecke. Äh.
Ech predikte ja. mol, si fueren zu 6 a mir fueren zu 6. Also zwou Ja. Gruppen. Awer wee vir a wee han hannen ass, dat soen ech mol eng Kéier net zur Ofwiesslung. Archer, nien, Archer, et wier nach machbar Just gewiescht. eng Fro, Leggen ech haut am Call Ronde oder absolut Nee. net? Nee, guer net. Ah Nee, guer net.
wow.

Et ass souwisou net esou wéi wa mer nach gewanne kéinten. Jo, mee ech muss awer elo hei net jiddereen ëm d'Mear.
Ech krut mäi Stär geklaut, wéi ech mech grad asetze wollen. Oh Mann! Ah, déi Bur ass wierklech Cancer.

Also fir, fir mech ass vun, vun Streck 6 aus näischt méi gutt gelaf. Ech Da war mengen, vun de schon- Waguns net gutt gelaf. Also bei, bei, bei mir sinn déi éischt 6 Strecke sinn am Fong relativ gutt gewiescht nach. An dono alles ënnert der Hallschent gewiescht, ëmmer an der leschter Hallschent. Jo. Ech sinn alt emol hei eraus, ech wëll hei keen uflamen. Oder keng Flammer dreiwen, nach méi wéi et néideg ass.